Juventus Lazzura Mor Birkirkara, Juventus wieħed Inter wieħed, għandna ma il-massimo hawnhekk. Mas, naħseb rajna logħba bilanċjata, naħseb kienet daqsxejn logħba magħluqa fi sensi tax ma tax kellhom ċansijiet, vera kien hemm ftit. Ma ħadda bil-insaqsik jekk hux bidek xi formazzjoni beda bija l-lejla. Mm, le. Eh, jiena eh, nixtieq iktar ehm, nixtieq iktar aggressività minn aħna coach ehm, eh, li joħroġ iktar għall-logħba. Derek ċar li prova ehm, prova jinżel biex jagħmel logħba ta' konteniment Li jiena kontra l-Inter ma nistenniex li tinżel tilgħab logħba ta' konteniment. Pjuttost nistenna iktar aggressività biex tirbaħ. U kellna bżonn it-tliet punti. Eżatt, eżatt.
Kieku ovvjament irbaħna din il-lejla konna naqbżu eh, lil Roma u konna niġu f'parità mal-Inter. Ġifieri. Ovvjament xejdlek il-fatt mbagħad illi meta daħlu Kiesa u Dybala, eh, ovvjament il-logħob inbidel kompletament.
Mark teżgħu dwara, Alejandro, jien kont indaħħal lil Arthur ukoll, għax Arthur jaf kapaċi iżommok il-ballun biex itellgħalek it-tim 'il fuq u awtomatikament tittella' l-linja tal-tim 20 metru 'l quddiem.

U ovvjament ġie f'saqajh Dzeko kien daqsxejn lucky wkoll hemmhekk. Jiena fl-opinjoni tiegħi ma tantx kienu perikolużi bħalma qed l-ewwel xi żewġ timijiet ma tantx kellhom ishom ċansijiet you know li kellhom ovvjament jiskurjaw kellhom ħafna ċansijiet. Taħseb li l-Inter ukoll ħarġu biex jibgħu jew inkella urew ir-rispett lil Juventus illejla? Ifhem Alejandro, naħseb tant hemm rivalità ħarxa bejn iż-żewġ timijiet li ma jaċċettawx telfa mingħand xulxin. li bilfors tistenna logħba magħluqa anki minħabba l-fattur psikoloġiku u mentali li din l-isfida ġġib. Ġifieri, dejjem se tkun logħba li tipo mhux se tkun daqshekk spettakolari imma eh, tant kemm eh, ħarxa rivalità wkoll li eh, l-ebda skwadra mhux se taċċetta t-telfa. Ġifieri L-Inter, fl-opinjoni tiegħi, kellhom gowl verament laħi. Ġifieri, u għandi d-dubju tiegħi fuq il-pożizzjoni ta' Zeħu. Ma nistax ngħid li żgur imma viċin ħafna tal-offside.
Daħam mistoqsija żgħira, Illum rajna il-Cagliari Olga jilgħab 8 minuti, 10, x'taħseb mill-ewwel prestazzjonijiet tiegħu? L-ewwel x'taħseb minnu ġenerali hemmhekk? Hemm prospetti tajbin. Jaf itawwal il-ballun tajjeb, jaf jiddefendih, għandu naqra saħħa fiżika li tgħinu jiddefendi aħjar il-ballun. Jien naħseb li għandu jipprova jara kif jiffettjah iktar u jamalgamah mal-iskwadra. Iktar b'frekwenza, iktar eh, b'iktar minuti eh, tal-ok. Mela ċemma li qed tgħid forsi mistoqsija tal-aħħar Liema huma dawk il-players li forsi li llejla pretendejt xi ħaġa aktar minn għandhom kellha tgħid ma tantx kellu prestazzjoni tajba dak il-player. Hemm xi players li moġbux speċifikament.
Alejandro, iktar mill-players ċertu decision making waqt il-logħba. In ġenerali.
Per eżempju, niftakar azzjoni fej Agganċa ballun Bonucci u prova prova il-pass fit-tul di prima. Hemmhekk li tiżommu għax kellek il-players miegħek ħadd tkompli tagħmilhom il-pressure. Ċertu decision making jridu nimpruvjaw plus li naħseb jiena l-Allegri ħartitlu l-pjanijiet l-inġeri ta' Bernardes tuqgħod il-logħba, ġifieri taqsek malajr. Li tgħidu kellu jivvinta xi ħaġa Improvviza ġifieri. Però naħseb xorta għandi fiduċa il-team u l-team spirit anki ċertu qed ninnota li u li qed joġobni ħafna Aleksandru. Qed jerġa' jiġi dik il- qed terġa' tiġi dik il-grinta anki- anki fi- fil-facial expressions tiegħu. Qed nerġa' nara Alexandru tal-ewwel tal-ewwel snin ma' Juventus, jiġifieri anki bħala grinta feroċi għal eħe. Kuntent biha, ġifieri għax nemmen li jista' jkun ħafna importanti Alexandru wkoll bħal bħal players l-oħra ġifieri. Eżatt. Naqbel miegħek li hemm sinjali tajbin, jiġifieri grazzi ħafna Massimo tal-intervista, grazzi talli ġejt tara l-logħba hawnhekk.